gũtirĩ mũndũ ũhũnagia mwana na ndũkaga ũkahenio nĩ mũndũ atĩ nĩwe ũhũnagia mwana nĩ ngai ũhũnagia mwana na muoyo nĩ wa ngai harĩ ũndũ ũmwe ũkoragwo andũ aitũ matarĩ mamenya ona ahunjia marĩ makanitha-inĩ na mapasta mao matiũĩ atĩ rĩrĩa mwana agũciarwo akoragwo andũ atatũ noguo mũgĩkũyũ nĩ ũĩ na gũtirĩ mũgĩkũyũ Thomithĩtie ũgĩ kũ ũrĩa mũthu- mũkiru- mũ- mũkaru nĩ athuri akĩrĩra ũtoĩ ũguo atĩ mwana agĩciarwo hakoragwo na andũ atatũ arĩkũ na arĩkũ mũtumia mũndũ wa nja na mũndũrũme na ngai we mwene na rĩrĩa gũkũgĩa kĩndũ ta ũtharia hakoragwo ningĩ o andũ atatũ acio marĩ na ũtharia na roho ũrĩa mũru no kũ- kwereta hau hahota gũtĩki ndagĩka nyingĩ mũno tondũ nĩ ũndũ mũgeni andũ matarĩ maigua na rĩrĩa mwana ũcio araciarwo ngai nĩ akoragwo amenyete thani yake ĩrĩa agekĩrĩrwo irio nĩ kampeni itũrĩte rĩ nene mũno Na ikagwo nĩ andũ erũ, na nĩ manyitĩte andũ mũno thĩinĩ wa thĩ, atĩ thĩ nĩ kũiyũra andũ. Nĩ kũrĩ na ũrutani ũrathiĩ mũnene mũno wa kuga gũtirĩ Ngai, na Ngai ndarĩ kuo, na tu ombire igũrũ, thĩ na igũrũ ciombirwo nĩ mũndũ. Kĩrĩa Ngai ekaga nĩ kũingĩra, no nĩ tũgũgĩũka hau tondũ wa kĩũria kĩu woria. Harĩ maũndũ merĩ makoragwo marĩ ho. thĩinĩ wa gũcokia andũ na thĩ kũnyihia andũ ti kuga maticiaraga no nĩ mahu marutagwo ti kuga matiraciara no magagĩciara tondũ nĩ gũkũnyuo ndawa cia family planning kũringana na ũrĩa marerwo nĩ makambuni marĩa mendagia ndawa atĩ waga gũciara ũnyue ndawa ici ndũciara we nĩ ũgũtonga kana nĩ ũgũikara maica mega na ũkaheyo example ya kũndũ ta rũraya rũraya matiaikarire wega nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ marutaga wĩra gũkĩra maikarire wega nĩ kũiya indo cia bũrũri ũyũ na mabũrũri marĩa mangĩ ma third world rĩrĩa kũrakinyire handũ mararemwo nĩ kũiya rĩu nĩ kũharũrũka maharũrũkĩte na ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩ na thĩna ta mũthũngũ aingĩ nĩ maumĩte manyũmba mao marakoma parks

no nĩ ũndũ wa politics na mũndũ mũirũ kuemena ũkonaga arĩthikagĩrĩria ndeto ciothe ero na mũthũngũ akameria ũrĩa njugaga ta kana ka nyoni karĩ kũigua kanyita karĩ kũigua kahutio eh, mũthece wako kana mũkanya wako gathamagia kanua o kĩrĩa kĩrĩkĩu ũguo nĩguo tũhana afrika

kũrĩ maũndũ metagwo mũgiro mũndũ handũ akinyaga akauga ehe hau ndingĩka ũguo na gũtirĩ andũ marĩ mbere africa ta andũ a ethiopia mũethiopia nĩ ahũte nĩ agĩ na thĩna no nĩ harĩ handũ akinyaga akauga ndĩ mũethiopia bũrũri ũyũ andũ manyihĩte nĩ ũndũ wa kũruta nda

na gĩkuũ kĩũĩ nĩ ũndũ wa kĩ tondũ nda nĩ kuma ũngĩaheire mũtumia mĩtĩ ndaiume ũngĩkorwo na cira mũnene mũno o tũrĩa ndaike no mũtumia na nda ndangĩthi kũnyua ndawa ũguo no mũhaka ũthĩnjwo tondũ nĩworaga mwana

hagatirĩ nũ ndagĩtarĩ agatirĩ nũ nĩ mũthũngũ na agatuĩka doctor na akaheo license na akanyua muma wa marigĩtarĩ agacoka akagĩa na clinic ya kũruta mahu Mũĩ kũu nĩ ũĩ ũngĩ- mwana angĩaciarirwo arutwo atarĩ mũkinyu nĩ hakoragwo na thĩna mũingĩ mũno tondũ ngoma nĩ ciathiaga nĩ- nĩ ciathiaga gũthaithwo ngoma cia maithe mao iria ciarĩ mbĩrĩra-inĩ nĩ ciathiaga gũthaithwo itigokĩrĩre nyũmba harĩ mbũri ya ũta ya horohio ngoma itigokire kumagira tondu mugikuyu ni atiri mundu akua ri athii kwa ngomoragio nu agwita guku rekai twambe tutige cia muthungu tondu nacio tutiraithiria o uria tutaithiririe cia gikuyu nu wagwita guku ũcio nĩguo mwario wa mbere mũndũ arĩkia gũthiĩ kwa koma auma atĩ ĩno akĩingĩra tondũ matiĩtĩkĩtie mũndũ no erute muoyo matiĩtĩkĩtie mũndũ no arute ũrĩa nĩ nĩ ũrĩa ũngĩ muoyo wĩtĩki wa mũgĩkũyũ nĩ atĩ nĩ ngai ũngĩruta muoyo na wa ngai wakĩingĩrwo akĩrwo ta gĩikare hau nĩ gũtũga ũhoro na kwa ngoma nĩ gũkoragwo mbara nene mũno ndĩrenda kwĩra akristiano nĩ gũkoragwo mbara nene mũno kwa ngoma gũtirĩ mwaki mwaki nĩ mwĩciririo wa mũthũngũ karakaya ũkona no eri- no maitirio na mwaki nĩ ngoma ihũraga andũ nĩ ngoma ihũraga andũ nĩ kũrĩ ngoma njega njega na nĩ kũrĩ ngoma njũru na nĩndĩretĩkania mũno na kanitha nĩ kũrĩ saints acio matutaga wĩra wa ngai na araika kũrĩ angĩ ũru mũno nao nĩ akĩbarũa gĩa shaitani na maroho marĩa moru na nginya ũgĩkũyũ-inĩ noguo kwarĩ noguo kũrĩ nginya noguo kũrĩ rĩu ona noguo kũrĩ no ugire ndũrĩ mũgũkũ ũrĩ mũngiriki na wathiĩ kwa ngiriki makũingate we ndũrĩ witũ we Mũt- mwana ũyũ arĩkia gũkua ti mwana arĩ kũrĩkia gũkua athiaga akahana o ta mũthuri ũrĩa ũkwĩte aheagwo mwĩrĩ mwe- mwĩrĩ mwerũ wa kĩroho akauga niĩ ti nĩ nderehe ndarehwo gũkũ nĩ nĩ maitũ

riu muthungu athiĩ kũheana ũhoro arĩ kũheaga ũhoro wa- nĩ nĩ trauma ũngĩgakĩrehe ciugo cia gĩcansa cia na cia gĩthũngũ she is traumatized kaa ithuĩ ndwanaigua ũguo bwana kamande ndanaigua kiugo kĩu gĩkĩhũthĩrwo mũno kĩragĩthumirwo nĩ kĩna kĩgitũ nĩ kĩaga makomire na njĩra nguhĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ mũndũ nĩ mũgũrũku ũyũ muke nduraruta wira wega tondu ni ariririkanaga ngiruta mwana ngiuraga ngithie ngita uhoro ucio ndarikanagirwo na ndakarikanirwo mwana nake athiĩ kũrĩa aheagwo roho wa mũrimũ wa mũndũ mũgima ta mũraika nake akambĩrĩria gũcoka mũkambĩrĩria gũikaraga mũkĩgianaga wathi ukoma ukaririkana mutumia ũcio- mwana ũcio mwana nake kũrĩa athire akambĩrĩria gũkĩrĩra ndagĩtarĩ mũruti wa nda ndakoragwo na process ĩyo yake ningĩ wanaruta kana ũthũkie nda ũrĩ ndagĩtarĩ maroho mokaga magatonya gwaku magakora mũtumia waku reke njarie na gĩkũnjuge magakora mũkaguo

Nĩ kĩo kũrĩ maũndũ mũgĩkũ atangĩka. Ndagĩtarĩ ũĩ ũgĩkũyũ na ũngai ndangĩka mboco. Tondũ mũciĩ wake nĩ ũkahũrwo nĩ maroho ma andũ arĩa mathire arĩa metainwo na mwana ũcio. ũrĩ ndagĩtarĩ wanambĩrĩria mboco icio na njĩra ya gũthondeka mbeca mũtumia waku rĩ mũndũrũme mũtumia waku nĩ arokaga ndĩraria as an authority in this nĩ njũĩ ũrĩa spirit irutaga wĩra spirits ancestral spirits ũkambĩrĩria kuona mũtumia ambĩrĩria gũchangachanga agaũtiga mũciĩ ndaraikara mũciĩ

mundu arekurikia gukua m- atuika ngoma gutiri kundu itangithii na gutiri nguga itangigua ona murire marigitari ariai mitongotongo ya ciugo cia udagitari no ngoma nĩ iraigua nĩicokanagĩria na nĩciugaga nĩcioka ndĩraria nĩ ũndũ wa magĩtari marigitari ndagĩtarĩ arĩa ũngĩ augaga ndingĩka ũguo ndĩ mũkanyu nĩ kĩrĩra kĩa wĩra wakwa tondũ ũthũngũ nĩ ũrĩkĩtie kuonania mwana arĩ nda ndarĩ mata ona makorwo makiuga atĩ ti mũndũ ona maugaga ti mũndũ no icio nĩ propaganda cia mũthũngũ Nĩ ndĩraugire mũthenya ũngĩ ha civilization ya mũndũ mwerũ nĩ ĩragwa kuma mĩaka mĩrongo ĩtatũ na nginya mĩrongo ĩtano yũkĩte andũ acio magũkorwo na thĩna mũno ũcarabu rĩrĩa ũragwa andũ mambagĩrĩire mĩtugo ta ĩyo ona roman empire nĩguo yathire gĩcoka ĩkĩharũrũka mambĩrĩirie gwĩthambaga na ndoro

nĩ ũgũkorwo ũkĩrehe kĩndũ gĩgwĩtwo thĩna kana ĩno no puroti ĩthondeketwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo mũthũngũ nĩgetha atuĩke wa ũka gũtũharagania gakuyo real estate ithano gĩceretaga na mũthuri ti samuel kamitha tũrathiĩ na mbere tũkĩroraga ũhoro wa ũingĩ witũ tũkĩroraga kana thĩinĩ wa ũndũire witũ nĩ gwakoragwo kwĩna kĩndũ gĩgwĩtwo ah, mũndũ gũthima ciana iria arakorwo akĩgĩa kana nĩ ũndũ woka na mũthũngũ eh, macio ti maũndũ maitũ ti mũtugo wa mũgĩkũyũ ona ti mũtugo wa mũndũ mũirũ ona ti mũtugo wa mũndũ wa Asia macio nĩ maũndũ ma mĩtugo ya andũ erũ hĩndĩ ciothe mũgĩkũyũ nĩwe mwana agĩciarwo ngai nĩ aigĩte rwĩga rwake No propaganda nĩcio iraruta wĩra. Propaganda nĩ maheni, ũkahenio na ũndũ ũngĩ ndũngĩhota kũmenya nĩ ũrahenio. Propaganda nĩ cianatwarwo nginya wĩtĩkio-inĩ, propaganda igatwarwo nginya maũndũ-inĩ mothe aka- ũkaiguaga maheni nĩ maratũmĩka. Na mũthũngũ nĩ akoragwo oĩ mũno mũno mũno bata wa propaganda. Ti hinya arĩ gũkĩra andũ arĩa angĩ, no nä arä propaganda nginya ũkaga kuona thĩna wake wa mũciarĩre ũkĩonaga atarĩ ũrĩ na thĩna wa mũciarĩre ũgakuona wonjo wake wonage waku wonjo wake ũkaga kuona ũkonaga wonjo waku tarĩ gũtirĩ mũndũ ũtoĩ ngothi ya mũndũ mũirũ nĩyo njega mũno thĩinĩ wake no nĩ mũthũngũ nĩ agarũranirie akenda gukonia ngothi iyo yaku njuru ni njuru muno na ĩirĩte tondũ we ũrĩ mũndũ ũta ũrĩ na mathĩna maingĩ mũno ona mũndũ ũtoĩ ngai we na ũkambĩrĩria kũgĩra ndawa ũkambĩrĩria kũmĩhaka nĩguo ĩtunĩhe o rĩrĩa tũĩ mũthũngũ ngothi yake ĩrĩ thĩna mũno hĩndĩ ya winter nĩyo ĩkonũka Kwagĩa ũrugarĩ nĩ woyo ningĩ kagĩthĩna nĩ mũndũ ũtũraga na maguta nĩ mũndũ ũrĩ thĩna mũingĩ nĩ ngothi iyo yake na atũraga acaragia rangi mũirũ ũrĩa angĩtũmĩra ngothi yake ĩire no mathĩna make akũrehera mwana wothe rĩrĩa arĩkia kũmbonda Ngai nä akoragwo akĩmenya na nä watugire na nä ndaigua andå ana irugu nä mauga matinaigåra gå thiga mä tambo nä å rire Ehe, ara thutha ũyũ wagĩrĩtwo kũiguĩte. mwana arĩ nda nĩ ngai ũtumaga akorwo arĩ haro na irio ciake nĩ ikoragwo irĩ njige na mwana arĩ nda ngai nĩ akoragwo akĩmenya we ũgatuĩka kĩna mũthũngũ nake agakwĩra ũrute mwana ũcio nĩguo ikare maita maica ma starehe Ũndũ ũcio nĩ ũthumbũrĩte mũno andũ airũ no ũkoragwo rĩ njĩra ya kwenda population ya Africa ĩcoke thĩ na ndiũĩ nĩkĩ bũrũri wa Kenya mũgĩkũyũ nĩwe atendaga akorwo na arĩ na ũingĩ nĩ njugaga maita maingĩ ona no nguga na njokere atĩ 1968 athũngũ arĩa metagwo Beatles arĩa mainaga marĩ a UK nĩ mokĩte magoka kuona taũni ĩrĩa ĩciaranĩtwo mũno thĩinĩ wa thĩ harĩa haciarĩtwo andũ mũno akarehwo Nyĩrĩ akarũgama harĩa kĩrĩa harĩa harĩ hakuhĩ na gĩthaa kĩrĩa ũrorete na na administration, administration uh, block rĩu akarũgama erorere andũ arĩa marĩ aingĩ no yarĩ vile- ya- yonaga tawa yonekaga tawana tondũ hĩyo- hĩndĩ ĩyo na nyĩrĩ andũ arĩa marĩ kuo ũrona kamũndũ hau kana kangĩ hau Matiha- matiarĩ aingĩ ta andũ arĩa marĩ kwao London no nĩ kampeni igekwo tondũ nĩ moĩ bũrũri wa Kenya nĩ witũ na no tũgacoka na nĩ moĩ nĩ matuaga na nĩ moĩ no magacoka thutha wa mĩaka mĩrongo ĩtano reke ngamũhera maũndũ make tondũ inyuĩ mũtithomaga andũ aingĩ mũndũ no kuonaga mũthũngũ ũguo program mũthũngũ ekaga maũndũ na program twahoya atĩ 1963 twahetwo mĩaka 50 no nĩ agacoka

kana mũthamaki wa bũrũri nĩ gũikaragwo thĩ nĩ ngoma cia andũ arĩa makuire na nĩo saints makambĩrĩria gũcira cira ũcio ũkarutwo hau ũgatwarwo kwa, kwa, kwa raika araika makamuoya ũgatwarwo kwa ngai rĩrĩa mũthamaki anaitĩrĩrio maguta ndũkae gũgeciria gũthiĩ kũmũitĩria kahiga kana ũkaheo mbeca nĩ mũthũngũ to hari tumuntu turi n'amatsina maigi muno muno muno muno gatokwarya nokuhura thirikari yao ya bũrũri wao tondũ nĩ kerwo nĩ mũthũngũ kahũre mũndũ acokaga kũgĩa na thĩna na ngoma cia maithe ũgakora mũndũ ahũyũka ahũyũka ũgacoka ũkaigua rĩu ndaumaga nyũmba ndaramenyeka kũrĩa athire nĩo makoragwo makĩhũra andũ kũrĩ ndwari ciumanaga na na rũhuho na nĩ kũrĩ ndwari cia ngoma na vurulito utodo adu ni makwite ki muno muno muno kuma 1952 ginya 1959 adu ni makwire ki muno na makuwa na mĩario ĩhĩkanua ũũ nĩ bũrũri ũngĩkũrehera thĩna ũngĩhana to gwĩtua we nĩwe mũmenya kanwe ũũ tondũ irĩro ciao magĩkua irĩ o rĩera-inĩ

nuka gutuka muki ati akagwa mu- muga- mu- mu- mugeni niu no uthie na wambiririe gwiciria na uraheo mbeca anga ni NGO ici ni mbeca thii mukasete nduthuki musete bara ici mwaigua guku ticia ticia kabira ticia kristiano na na kiria na na na, na ithiramu icio nicio irarwo middle east kwa arabu na kwa israeli kuu na kuitirwagwo na ukristiano iriagwo irwagwo na sect igiri cia gĩithiramu cia na suni arĩa makaheo mbia makahũra aya na mbia itumaga kũu ciumaga kũndũ kũngĩ ĩretwo en route to global occupation njĩra ya kwĩgwatĩra thĩ na thĩinĩ wa programu ĩno kĩndũ kĩmwe nĩ ũruti wa mahu

magĩtũũraga kuma 52 nginya 1959 magĩtũũraga magĩtũkomia ona tũtirĩ twathikwo ndĩrariri ũguo handũ hangĩ ndĩrerwo we kamitha ũrauga atĩa we na nĩ ũrugaga andũ matiathikirwo mahĩndĩ nĩ wacio na rĩu nĩ hĩndĩ tũraka mũcũrium ya kũmaririkana Ndĩrakĩmũũria atĩrĩrĩ, Nũũ ũkaaruta ngoma gĩthaka-inĩ kĩhinga-inĩ amĩrehe mũcori ũmwe ũcio mũraka? Nũũ akĩanĩka mwatũĩ? Nũũ ũgĩraga? Nũũ ũkaagĩra njũkĩ gĩthaka? Na nĩgetha ciũke cingĩre mwaki-inĩ wa Nũũ Ngai. ũkaagĩra ngoma cia kĩmathi harĩa ciaigirwo nĩguo ciũke cihare mũcori ũyũ? na rä u hau niho mbarĩrĩria nene mũno mũndũ toya agathikagĩrĩria akamenya ndũkae gwĩka ũndũ ũcio ũkagũconora nĩ mwagĩa kamũcori ndio ona mbia cia arĩa mahũranire kaĩ mũtangiuria nũkagĩra ngoma kũrĩa mahĩndĩ marĩ scattered atire rĩu rĩ umai gũkũ wa mwakĩra hana thiĩ mũikare hau zimbabwe nĩguo mekire

na maroho marĩa mega nĩ magũtũnyitĩrĩra nginya tũkinye mũico bũrũri wa kenya ũroretwo nĩ afrika ũguo nĩ ũndũ wake reke tuone ũrĩa magwĩka na nĩ tũgatua cira mandela ũkaharĩa augire ithuĩ tũtingĩahũranire no nĩ ũndũ wa mau mau na ithuĩ tukiuga na ithuĩ nĩ tũkũrũa abũreri mo the same angora the same kũrĩ kabũrũri kaigũ nĩ ngai karĩ njata ya kũmũrĩkĩra mabũrũri marĩa mangĩ ndũkae gwĩciria ũrĩa ũngĩkimithania iraq na syria na afghanistan na libya no ũkimithanie kenya

Nonende kurehe thĩ yothe under one control na ĩrarehwo na njĩra one ya kuga gũtirĩ Ngai na gũtirĩ Bibilia na ithomo ithomwo ũtukũ igĩthomwo ũtukũ harĩ mũrutanĩri ũmwe ũrarutanwo mũnene mũno na ũrarutanwo thĩ yothe ĩretwo ũretwo the cause in miracle gũthomithania ciama iria ciĩkagwo nĩ kristo igathomithio makanitha ũtukũ nĩcio igekwo amerika warĩkia kũingĩra kuo ũkerwo god did not make the world ngai tiwe wombire thĩ mũtirika akirĩte ũguo mũtwe wa mbere nĩ ũcio wa kerĩ god did not make the body ngai tu ombire mwĩrĩ hacoka hakerwo atĩrĩrĩ no nĩ aingĩraga mwĩrĩ akĩingĩra mwĩrĩ mũthũngũ nĩ mũndũ ũmakagia mũno akĩingĩra mwĩrĩ na ti wombire thĩ athikĩrĩria magaithikĩrĩria makĩrwo atĩrĩrĩ ithuĩ tũrĩ tũrĩ andũ tũrĩ gĩcunjĩ sehemu kĩmwe kĩrĩa kĩũmbire thĩ noguo rĩ tũrĩ na raiti kũmĩcenjia gũcenjia mũikarĩre wayo na mwĩcirĩrie wa andũ igũrũ rĩayo rĩu ti mũikarĩre na kĩrĩa kĩracenjio nĩ bibilia eherie hũru oro abaniri na mutumi ogwetwa helen kirkman ucio nĩ waku nĩ mu america na akiuga nĩ jesu ũmũkorete kristo jesu nĩ ũrankorire araha ũhoro ũyũ na ũgĩ ũyũ jesu nĩ wamũkora na tũkĩte kũmwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ũrutani, ũrutani wa the cause in miracles session cia ũtukũ tũkĩte kũmwĩra atĩrĩrĩ kũmwehereria guoya wa gwĩka mahĩtia kana guoya wa kĩrumi kĩa mehia na gũkwĩra atĩrĩrĩ wambagĩrĩrie gũthiĩ na mbere na kuohanĩra na tondũ gũtirĩ mũhunjia kanitha ũhunjagia na nduge mahĩtia ma mũndũ ma mbere marĩ motharia rĩ rũgano rwa adamu na hawa nĩ ngoma atĩrĩ

na ũkambĩrĩria gũthiĩ ũtambĩtio na ũhoro nĩ gwatu Mileverad Jones kũrĩa Guyana achirika othe amorage mũtitũ-inĩ

in mid 70s andå acio othe magäkua nake akä å raga kibwetere haha uganda noguo athire arũmĩrĩire gwĩtĩkio ũũ na agĩthiĩ na akĩbuguri akĩoya indo cia andũ akĩhingĩrĩria andũ akĩthiĩ kanitha ĩgĩkĩrwo petro akĩhũra mwaki agĩthiĩ kũ nũĩ kũrĩa athire no ndakuire rĩ ndakuire kĩmbotere na ndatũraga ũganda maũndũ maya nĩmo marokana nĩ moru mũno mbara cia wĩtĩkio na mbara cia nduthũrano irathi twaranĩte rĩu unfortunately nginya amerika kũrĩ na thĩna mũno tondũ rĩu nginya ciana cia amerika itirutagwo ngai irutagwo maũndũ mangĩ spiritualism

department ya education survey yayo ya 1993 ni ati america andu milioni mirongo kenda na atatu matingio matiu guthoma that is 1993 andu milioni mirongo kenda na ithatu na nä maroka gå kuoga gå tuonia gå kwa tee matiwi guthoma na ndirari uhoro wa 1993 yo muthi ni ngrimiti cigana irä kuu

ndũngĩkĩrathiĩ wothe ngũniumia thĩ it is impossible ngai arahũraga ũthamaki ũngĩ na rĩa arahũrĩrwo rĩ ũthamaki ũngĩ nĩ bũrũri ta wa kenya ũgokĩra tondũ ũrĩ na mwĩhĩtwa mũnene mũno na ngai magoti makambĩrĩria kũhĩtũkia maũndũ matarĩ maiguo nĩ maithe maitũ na må arĩa makomete makauga nĩ tũkũ- nĩ mũgũtuona bũrũri wa ngai ũrangagĩrwo nĩ arĩa makuire na nĩ kaiguaga tũkĩigua ũhoro wa mĩgiro na thahu na nĩkĩ bũrũri wa mũgĩkũ watũraga na magongona ũngũria nĩ ngũhĩtĩria arĩa makuire mutuku wa aroma na maurutite misiri jajia twachira ni moko ethambaga tondu thahure no mukore gwake ni gwithamba methambaga moko ona kristo agituirwo maĩ nĩ marehirwo na mũtui wa cira agĩĩthamba moko Ĩĩ. thakame ya kristo ĩmenye ĩkamũcokerera ndekire ũguo nĩ ũndũ wa thirikari ya roma no nĩ ũndũ wa ngoma cia kristo

ukhalora ka muno lili okutwesira ngoma cia arĩa makomete nĩ ciũkĩraga gũtirĩ mũndũ ũkuaga nĩ mokĩraga Tũikĩrie hanini nĩ tũgũcoka ihinda rĩtarĩ